Walam. Wagoni erokamano Nyasachwa nikech imiyowa odiechieng' maber. En kinde ma iseyierowa mondo wabi ka kendo wapo- wapak nyingi ka wamiyo nyingi duong'. Emomiyo ka koro iweya e kind jowetena gi Nyasachwa kiseyiera mondo wapuonjre kodi, akwayi ni mondo weche duto ma anawach kawuono ni okelnwa konyruok kiparo ng'ato ka ng'ato kendo kiyawo chunjewa mondo wechegi duto wakonyrego kuonde duto mwadhiye. In Nyasaye maber kendo malong'o emomiyo wakwayi magi ka wageno kuomi ahinya e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Amoso uno kwe timna uru ni okwe uru Yesu paki an owadu Christopher Kola An jaricho ma Yesu owaro kendo pod ago lweny mar dhi e polo kata kawuononi. Chunya omor ahinya kane ayudo program kendo ayudo ka nyinga nitie. Adwa pako ofis kuom yie e kecha e kinde ma ok nyo ageno nanyalo yudo thuolo machal gi mae. Ang'eyo ni en ng'wono mar Nyasaye mondo abedi e kindu ka. Asebet ka, on, ka lal To chunya ohero Yesu kinde duto, emomiyo ka wan ka to chunya bolre abola kendo akwayo mana ni mondo ng'wono mar Nyasaye owuoth koda. Kata weche mwabro wacho kawuononi ma wu- wuoyo i higa ma Ruoth Nyasaye resoe joge. Higa ma Ruoth Nyasaye resoe joge, ma e higa maber ma Nyasaye oseyieronwa mondo oreswa e wechegi iwacho kaka mission statement ma Yesu nogolo mokwongo. Magi e weche ma Yesu nogolo mokwongo kane odhi hekalu kendo nosomo i, i, i kitabu mar Isaya. Aparo ne ni Isaya prauchiel gachiel. To kawuono tawa somo Luka ang'wen. Ka Yesu koro dhi to kelne scroll, kelne kama ondikie mon, scroll cha koro iluongo nang'o gi dholuo un mung'eyo eh, okelne kama ondikie weche nyasaye mane nyasaye omiyo janabi isaya kendo kane okelnegi to ne oelo mana kae kowacho ni roho mar nyasaye mar ruoth otue mukoro gin mukoro goni kendo ni ni muofni ni oyaw wenge bende ni mondo ahul ni joma isando ni giyudo thuolo kendo oseora mondo ahulni ma e higa ma Ruoth Nyasaye biro rese joge. Magi gin weche madongo ahinya. Emomiyo ka e kinde ma Yesu wacho wechegi to noyudo ka Johana Jabatiso ni jela. Omiyo i chunye chuny Johana noneno ka kawuono oseyudo resruok kapo ni mae Mesia mane kata en oore mondo Omiyo wach ni en ng'at maduong' ma ok onyal kata gonyo dhond wuochene. Omiyo kane en e jela to chunye osebet moyawore owacho ni kara kawuono kama e ruoth e Mesia ma nowach cha to dhi upenje ni to bende en adier kose warit moro. Ae Johana odhi o- o- joge ariyo nodhi o- openjo Yesu to Yesu ok odwokogi ni an onyise mana ni to unyise gik muneno. Muofni neno, rong'onde wuotho, gik mang'eny mane Yesu owachone. Maka an kawacho ni oh, koro odwoko nade? Nikech an aoro mana nopenj ka en ye ruoth, ka en ye Mesia mane onego bi. Wechegi gibiro e kinde maber nikech en kinde ma ji mang'eny kalo chandruoge mang'eny ahinya. Omiyo ji mang'eny osedwaro yo ma ginyalo yudogo konyruok. Ji mang'eny osedwaro yore ma ginyalo yudogo konyruok Wasewuotho kuonde mang'eny, wasedhi kuom jolemo, wasedhi kuom ajuoke, wasedhi kuonde duto mwaparo ni nitie konyruok. To Yesu biro kawachonwa ni mae e higa ma Nyasaye rese joge. Koro ipenjri to Yesu nobiro na- mondo gigi otimre na iyo mane? Gigi otimre iyo mane? Wayudo ni seche moko kata mana in ja Kristo inyalo yudo ka Piny obet ni molil, piny otimo mudho, gik moko mipango timo ok timre ni. Kaka ise, kaka ilemo, lam yok duok. In kinde duto iywago mana chiedhi nade. Chunyi chandre kendo onge gimitim. Omiyo Yesu kobiro gi weche machal gi magi, to wacho ni obiro ni jok modhier, konyisogi ni no, oyalo nigi wach maler. Akian ng'ama odhier koro kiyalo ni wach maber to diwachne nang'o? Ni kelo Hare Krishna gi chiemo. Donge mane gima ng'at modhier dwaro? Ikelo Hare Krishna gi chiemo ma en kochopo kinyi to pango lain to chiemo. Kosi kelo mana machon mane Nyasaye kelo cha ma ka gichiewo kinyi to gidhi kwanya kwanya mana to gichiemo. Donge magi e gik mani pach ng'at modhier? Aa, wadhieri yore mang'eny. Wadhier yore mang'eny, nitie ng'at modhier ma en kod gik michamo, onindo to chiemo to lakini chunye to tuo. Chunye odhier mokalo. Onge gima oparo ma, ma positive. Wanyisu ye, chieng' moro nyocha anyiso ji ni onge ng'at mawacho ni jachien okwale. Nyaminwa wena jachien ema okwala. Jachien ok kwali. Kawuono adwa nyiso ng'at modhier yorno ni jachien ok timi nade, ok kwali. Gima iwacho mokwongo wang'i timo nade? To wang'i koseneno to bayo kanye? To wiyi ridrego kanye? To chunyi kendo dwoke kanye? Ae to wang'i wang'i ni wiyi ni ema koro kelo nang'ono to dhogi wacho ka en ayany to dhogi to ineno process Omiyo kinyisa ni jachien okwali nikech yanya ni gir minwa mani ng'at marach nikech en gima nyise paro ni wiyi bodonji chunyi bu chunyi o approve eka kori biro wachona donge mago gin dhier ma onge kama digolie ka ok inyal dwok ir ruoth nyasaye emomiyo wabet modhier kinde mang'eny nikech ok wamiyo nyasaye thuolo chunywa kumodwaga donjene oyudo kolil otimo dhier otimo dhier ma onge gima dwatim osiepeni gin ng'a magi gin gika ina, gi, bende mano e- bende en another thing who are your friends ng'a osiepeni gin ng'a to seche ma un kodgi ugoga mbekni mage seche ma un kod osiepenigi ugoga mbekni mage donge mago mago gik ma nyaka ipar ka nyasaye yesu kelonwa wach maler Injili to nyaka mokwongo idwar ni to osiepeni gin ng'a. Ineno ka Petro giri osiepegi ne gin joma ywayo rimba, ma, joma, joma luwo rech, donge? To Yesu onyisogi convert the same, to onyisogi ni koro abiro loko u joywa ji. Udwa lokre joywa ji nang'o? Mokwongo uwew gik ma, ma a utimo, aeto eka utimre nade? U make up, up, up, an about turn. Waluongo ni attitude, attitude, attitude. Huh? Sani kiranga nitie ng'at ma koranga to neno ka an silwal. Parjo uru ni an ng'ato koranga to neno ka an ang'o? Ma kata kidhi penjo babwa i dala kucha ni wuodi moro ma silwal cha nikech seche moko an ema lande e korwa. Ah? To nitie ng'at ma konena to neno Saitan. Ha? Donge? Omiyo gik ma pachi paro ema nyiso ng'at ma in. To mae gik ma Yesu biro mondo konywa wuokie. Wabed kod positive attitude e kinde duto mwatimo gik moko. Kidwa kata mna endelea maber to bed kod paro maliw. Kinde moko ne an kod very negative attitude kane idwa usnwa plot e Kitengela. Dukoro an landlord Kitengela. nikech ne usonwa plot siling aluf piero adek gabiriyo 37000 to ne anyalo qualify loan mar 200000 aeto nadhi bakawo loan mar 100 kar nyiewo plot kitengela tadhi anyiewogo ndalo idala puodho idala kucha nikech e koni okuyu wuondowa attitude okuyu wuondowa nikech dwa chamo ang'onwa wanyisie

Apenje ni okuyi wuonda, okuyi wuonda, abiro yudo kure pesa mang'eny ainano machulo go plod apar ah? joma nokawo plod abich plod auchiel plod apar nochulo nikech after just higa achiel to plodego appreciate ma achiel kende koro uso 150 to kawo plode kata dek kende to dhi ochulogo plod apar to ng'at mofuwo ma ne en gi very negative attitude donge koro dhier an pod achulo rent ma i od ng'ato magi e gik ma ng'at ma ng'at mariek ma ong'e ni yesu nobiro mondo yalnwa weche ma wach maber onego ibed kod very positive attitude ilok pachi mondo gik mitimo obed gik manyalo keloni konyruok e ngimani makiny Wasetagre, wasetagre bomiyo wan wan iluongo wan jo- joluo. Aneno ga kata ki ji comment about our own our king maker, huh? Our king maker donge wang'eyo. Ne en king of who? King of poverty. King of poverty, it is not him. En en en en entrepreneur, en ong'eyo ohala, en gosiepe madongo ma, ma very well off. Lakini in To kidwa goyo ondamo nikech idwa mak time kama intie no, wan joluo kwa nyiew plode Nairobi, wan joluo kwa nyiew mtokni mar ingo ndara, mtoka bro gore piny ah, mtoka bro gore piny to miya ang'o? Asara. Wan joluo kwa timga, wan joluo kwa timga. I end up Emomiyo kata udi ng'eny ma onge go idala. Kata ma lum nitie ji kae ma onge go udi od lum idala. Nikech iparo ni kigero tibro nyisi ni dhi donjie ae titho. Donge? Ae titimri nadi? To kapo. Yesu obiro kawuono mondo oyalnwa wach, wach maber. To wach maber Moyalo ni jodhier, mokwongo en golo jodhieri dhier. Wawinjre? Golo jodhieri ang'o? To jadhier nyaka mokwongo los chunye bed kama ler ma Yesu nyalo timre nade? Donjo buromie. To kok itimo mano, in iwuotho, in iwacho weche ma, ma galagala, in itiji drailing eh, development mag jomoko ka ng'ato dwa dhi mbele tinyise mnan, hey, An inyal nyaminwa moro biro kata wachona ni owadwa akia kaka tim ah, adwa chako ohala to akia ni ohala mane mada nyise ni ochak loko njugu njugu tu nyako moro nyocha ne timonwa neno i skul ne en ne min gi o- nowegi ka gin orphans to min-gi ne tiyo tich ma onge pesa. Koro ne ginyise ni mama we wanyiew ni njugu gorogoro ariyo. Ae to koro wan mwakonyi loso to warolo gika to tiusoga. Mondo iyud kaka i- imedo ibusnwa gang'o school fees. Bowacho ni min-gi nopuonjogi bu sani en injinia nyakono. En injinia. Nikech eh, ne gin kod very positive attitude. Njugu konyiew ka- kochuno ni nyaka gibil to gibilo sama girolo. to mosebedo rolled bokwan mago gin miuso tikelo pesa to pesa gi ikano gi chama uwinja ok kaka wan idhi ga ichama ma kochopo Disemba ka koro nyimine opogo pesa chieng' moro nyocha somo i, i Facebook ni wan chuo seche moko wan gi tabu ah? ni dada terna pi alwokra to nyis idak ne mna ni pesa oluoro koko in nya- pesa oluoro koko nyis kata ja- jabodaboda obi okelni pi abro chulo nikech ifil ni koro in gi pesa pesi gi onge gima nyalo inyalo mna chulogo jabodaboda otergo pi bafu let me tell you kaki handle yourself kaki kaki wi- kaki ng'eri ema nyiso, ema nyiso in ema nyiso ni nyalo wuok itabu ichandruok ma intieno onge ng'at modhier an chiemo ni nyocha ase declare ni koro osiepena bende adwa chenjo adwa mana bet go osiepe ka Mr. Nono mana aseng'e ni nyinge duong' kamoro eh ayiero nyaka iyier osiepe nikech ka in go osiepe mang'eny to ng'eny gi gin mana joaole mabiro mana puonji kaka iwe chiegi kaka iwe kaka iwe jaodi Ah? Bro mna puonji ah dichu dhako kotugo ni to dhi kend iyudo mna ka jowete gi koro ngu mon ariyo ariyo to githagre go malich. Nikech ng'ato puonje gima en owuon ok onyal manage. Wach ni Satan. Eh, wadwa ni mondo wa change attitude. Wa change attitude seche ma wadwa proclaim the year of God's favor nyaka koro wa change attitude mondo i gain that favor mondo iyud resruok mar Nyasayeno. Sa oselokre, sa oselokre. To kwanza mae weche gi wakelonu ka ch- ka higa ochakre. Higa ni nyaka ibed kod vision to kod mission. Iwacho ni by the end of the year adwa natim ma. Ae tichako ria- riambo gima idwa timono. Idwa ichako timo nade? Riambo gima idwa timono. To kik iol kapok iyude. To kik iwach ni mae tek manade. Chieng' moro nyocha ne wago kwano gi ng'ato. Boyudo ni kara wanyalo doko landlords Nairobi kae wate. Wate. Wate kata an. Kata an aparo na chiegni doko landlord. Nairobi ka. Nikech gik mang'eny chunyi emoluor. Wang'i koseneno oneno figa figa tumo ndik ma pesa 1.5 million wang'ni osetimo ang'o ae to oronu wiyi to wi confirm ni kai gini waluor adier to oronu chunyi to chunyi wacho no ai mano ok nyalre to dwoko kato dhogi wacho no a a mano ok timre nade ae to in idak mna kimak time midhier hmm? Wanok watim nadi? Wanok wanyal. Wanok. Wanok wanyal. Wanok wanyal. Koro un iluongo un ang'o no? Jodhier. Jo? Luonguru amano. Jodhier. Ang'e nu luor wacho kamano nikech iparo ni biro doko jadhier. You will remain jadhier kok change your attitude. Kok ichenjo iloko pachi bobedo paro maliw manyalo timo gima ber.

Abe, ne uru kaka ji dongo piyo. Nyocha, nyocha tu eka nyocha an kijana. To sani koro abe an gi nyikwayo. I'm aging up. Tadong' gi higni ang'wen ta retire. Parie uru ta onge dala. Donge mano wich kuot? Nikech e pacha mofuwo nyocha osenyisa ni an ok anyal golo dala, an ye chogo i dalawa to dalawa nud bende duong'. So anyalo dak kanyo ndalo duto. Mm -mm, koro adhi golo. Attitude is changed. Attitude is changed. Abro dhi golo dala koro eh, Cornell, in ma bro luongi seche ma dhi golo dala mondo ibi wuod Alego. Huh? Yes, mondo koro wa- wabed kod luokruok. Wasetimo gik mang'eny mosemiyo wadhier kwa ka onge gima wanyalo timo. Wasego koko kwagore kendo kwanego ji gi chunywa. Sa osechopo ma koro nyaka wawe nego ji gi chunywa. Nyocha paro ni koro higa ni en higa mar God's favor to en higa mar yiero. To sani koro pesa biro, pesa, money is coming, money. Donge uwinjo ni mi- every time 2 million. 2 million ang'eyo ni kuomu ka nitie joma osechamo part of the, that, that 2 million. To kichamo pes ng'ato, ng'ane Samuel wacho ni jo-Yahudi, ne en ng'ano kuomu masekawo asoya kuome mondo oum wang'a? Asoya umo ng'o? Pesa mimiyowa mag handouts gi josiasa um ang'oni? Koro ok inyal paro maliw, ok inyal dhi bet piny kiwacho ni ng'at madwa yieroni Nyaka obed ng'at man kod good leadership. Ung'e nitie leaders kod, kod, kod quality mar leadership. Leader kod, kod leadership gin gik ariyo mopogre donge. Moro en ng'ato to moro en ang'o? Ah, en action. Pogna gigi Cornel. Wan gi leaders, donge kata kae waduto wan gi leader, wan leaders. Don't you lead your house. Lakini leadership quality tiongego. To magie gik mwadwa dhi yiero koro wang'ni. Wadwa dhi yiero ng'at ma onge leadership quality nikech nyosekelonwa pesa bowachonwa an owuoyo matek eh? Owuoyo, jaluo moro nowuoyo konyisowa ni wan wan wan ng'e ni wan nyaka e muma ka. Kisomo Isaya apar gaboro tiyudo kiwuoyi wi ng'at ma, ma tall smooth skinned huh? ng'ano ma tall school, s- smooth skinned ma piny duto luoro Isaya apar gaboro kisomo tibiro neno obiro nwa kopiago dhoge opiago dhoge aeto omiwa omi ji pesa donge koro ng'ano miwero Nyaka an ng'at makia miel iyudo ka miel itok ng'ato. Ok anyal miel. Ok anyal miel. Ok anyal miel nikech ang'eyo ni ng'ani oholo pesa. To koa yiere bo dhi kacha to odhi timo ang'o? Odhi recover pesane. Donge? Odhi recover ero ohala maonge ohala. Nitie ohala maonge ohala. Kiyudo kiloko ohala maonge ohala mano ok en ohala donge? You, lo- you close it uh, down. To jasiasa ohala ne en ni ong'eyo ni kacha obro dhi ibro kete e komiti moro obro dhi obro yudo salary mang'eny obro dhi obro ibro nyiewe kod jok mani i top leadership kawachone ni ni in kiluwa tab ibro chamo ma donge iwinjo ni migi ga millions ah? mani ohala to seche momiye nyaka pesa mag ginene mag basari pesa mag mag eh, gicha iluongo nang'o kendo Ha? CDF. U, onge chieng' mano gernu kata mna- kata mna ndach lowo i gweng'u kanyo nikech nutam- utimo ang'o uchamo pesane pesa mo- mtimo nadi moholo pesa manyuol pesa man gi interest yesu obiro mondo opuonjwa kendo oyaw chunywa oyaw wiwa mondo kik wamak time dhier dhier mwaneno gi wang'wa bed piny mondo isom manifesto mag jasiasa ing'en mae ng'at ndwa kelo nwang'o kik icham pesane an nachamo pes jasiasa 1997 tasebet ka onge pesa ma seche moko agonyra mana gi pado lakini ok acham pes jasiasa naluwe mm -mm. Kata yudo mna kopogo, I run away from it. Nikech gini en gow. To gini ng'ani bro biro moro no moro noyier e MCA karwa kucha kuma wadakie. Ng'at mong'e kuma dakie bro ng'eyo. Onyiso ka ji ni oda kanyo nitie mbwa kali, kik ng'ato bi. Un ne usego ombulu nikech nachulou pesa. Omiyo kik ng'ato bi ira ni dwaro ang'o. And that is it. Full stop. Donge nonyiewo? To magi emomiyo wabet modhier. Wawe rito ng'ato to wiwa wil kod Nyasaye. Nyasaye onego miwa rieko mar fwenyo gik maricho kod gik mabeyo mondo wadag e yo maber kendo wabed jok ma ong'e gik matimo. Adwa nyisou ni kinde osechopo makoro piny olokre. Piny olokre kabisa. Piny olokre kabisa. Ma kok inyal bet piny bigo kwano. To kata ni odi ok inyal dakie maber. Kata nyithindi ok inyal dak go gi kwe. Kata mana jaodi mukendre go ok unyal dak go gi kwe. Nikech e, ok igo kwano mong'ith. Nikech gik miparo gin gik ma yore yore. Nikech osiepeni gin osiepe ma onge kod konyruok. An sani adwaro osiepe manyalo nyisa ni plot ni kama kama, manyalo nyisa ni shares moko inyiewo kama kama, manyalo nyisa osiep ainago, donge? Manyalo nyisa kaka anyalo yudo pesa hmm? mondo anyiew shares. Lakini ng'at ma dwa ni mondo udhi umadh gimoro, donge nitie jok ma ywayowa kata wan jokristo hama? Inyisi ni in ing'e ni ok imadh kong'o nikech ionge pesa. Osewachni hamano. In ionge pesa, yud pesa mondo ine gik matimre. Wang'i odinre nikech ionge ang'o? Nyise ni in satan omera, gimomi- gimokeli ira in ming'eyo. Ah, you can't win me. kata kina dada donge inyisou ni koso pesa en wich dinyni koro wiyi mak dinyno wiye mak dinyno oyudo pesa yo mane donge yor anjawo iwego jaodi iwego nyithindi ka thagre nikech idhi dwaro pesa nitie wawach gumuolo mama moro mane jirandwa nonyise ni koso pesa en wich dinyne koro noyawo pa oyawo wiye wiye otamre doko madiny koro nowuok ga to odhi orawo ka yuore moro to obetie dakika apar to okalo dhi dwaro pesa to sama oduogo koa ka yuoreno kendo ya koa ka dwaro pesa kendo rawo ka yuoreno to oduogo e ode koduogo ka jaode oyudo ko ol kabisa e kochopo a an kaka min ng'ane jaode ne suspect e to gimotimo mako wadhi kata kodi to gidhi ka min ng'ane min ng'ane oaye kan e donga wan ga kode ka Dongo low case. Lakini okalo kodhi dwaro ang'o? Sani gin kanye? Koso pesa ok en wich dinyini. En your attitude. En your kinyalo neno gik moko e yo ma akia nan maneno gik moko e perspective ma- mopogre tinde An ka neno gimoro to aneno ni ere kaka dalok gini bulokre gima ng'ato neno. Emomiyo an fundi mag gik mang'eny ahinya. An kama unena ni. Kata wadadagi kadwa na apuonj gi loso hand and body lotion. Makoro unu in i odi kanyo in kod lotion ndoo mangima. Ndoo miwirrigo ma kata bende kwe ineno kanyalo kelonu kwe. Kwe, men, I can bring peace in your houses. Seche miloso ndoo mangima mar lotion. Ah, madam tuomo mna ni ito. Ok iwach ni oketho nikech mon nitie. Ah, to en gima nikod high quality mohingo kata minyiewo e duka nikech ma duka en, en, fi- en uh, iluongo nang'o en commercial to mae to en miwiri ot uparo ni mano man gi quality molo nyawadgi Donge mano wanyalo lokogo our attitude? Ae to piny bet maber mondo wadag ka wan jo-Kristo mong'e gik matimo, mondo wadag ka wan jo-Kristo mogwedh ma Nyasaye donji chunygi kendo timo gik moko e yo makare, e nying Wuoro gi Wuowi kod Roho Maler.